Hu b'tmut żgur ta, ma ħallewlux għadma minn ġismu x' miksur il-miskin. Daqshekk gravi? Mela kemm sawt hu? Lil dak marru jsibu miskin? Għandek tgħid, ma tantx gawdih l-impjieg il-ġdid li sab? Mela kien qed jaħdem? Inġinier! Fetħet xi kumpanija ġdida u impjegaw magħhom. Eh, dak raġel bravu, ta! Anke kok fl-armata kien! Meta għax ġie jagħmel hekk jekk kien kok fl-armata? Għax qabdet miegħu l-mara tal-kurunell u biex ma jaqlax il-kwiet għażel li jitla'. Raġel sewwa miskin, imma dellu tqil. Jiena naħseb li telaqgħu mill-armata iktar qabad magħha hu milli qabdet miegħu hi, mhux hekk? Anzi, Serafina. Int suppost tafu sew. Sewwek ngħid nett. Jien ma nafx, jiena f'dari nkun ma' raġel il-familja, l-bqija ma jinteressanix minn irġiel oħra. Mhux hekk? Nista' mmur jien, Spettur? Irrid immur għax-xogħol. U jien mhux suppost għadni hawn. Imma u hekk jgħidu li lejl sħiħ. U jien m'għandix overtime. Din id-darba se nitlaqkom mingħajr mhu se nieħu l-passi meħtieġa. Sintendi, dejjem jekk ma jfiċkomx hu għad-danni. Imma dik mhux affari tiegħi, affari tiegħu. Lilek se ngħid Sur Segretarju, ara ma terġax tagħmilli xi bużollott oħra bħal din, għax taf fejn tispiċċa hux? Kordin! Issa qdu tilqu lil barra! Stennew ftit. Spettur, tant taf x'ifisser? Li min għeddek li se jagħmel il-bomba għadu jiġġerra mas-saqajn! U t-theddid hemm magħna. Issa morru għajdu 'l Dun Benit. Forsi ma tafx kif iċempel il-kwartieri u jibagħtulu xi stakkament sħiħ biex joqgħod għal 27 siegħa. Ġli jiġi s-Sur Pippo. Tajt mhux se jbeżżagħni s-Sur Pippo! Barra! Music Hire Dun Benit ta. Dmiri Ġus. Waħda mill-logħob li tal-ħniena. Żur il-morda.

Ma għandekx idea x'effett jista' jkollu x-xokk fuq il-moħħ tal-bniedem. Hawnhekk id-dar tiegħi llum. Intik parir ġust, kif toħroġ minn hawn? Sib karriera ġdida int? Iva. Mela ngħidu forsi nitħajjar. Ta' attur, għax taf kemm taf tirreċta? Taf li, taf li dejjem hekk kienu jgħiduli, dan, ah, ah, ah, ah, attur, ah, ah, xi ġa, hawnhekk, ah. Qallu int kont magħhom? Le, jien kombinazzjoni kont għaddej minn hemm. Imbagħad x'ħin smajt l-għajjat u l-istobju mort nara x'ġara u nara lill-Ispettur, Ċorma Nies u Ġużeppi Fadil Adem. Isma' minni u ens dallaffarijiet aħrabhom. Issa kieku qatluh u inti kont tkun magħhom għid li ftit. Ara l-ieħor, kont daħal il-ħabs bħalhom. Jgħidu li jridu jaqtgħuni mill-korp ta' viġilanti. Se nħallik, Ġus. Jekk tkun għadek hawn għada, nerġa' niġi narrak. Għandi bżonn xi ħaġa? Għax, għax, nista' ngħidlek dun. Għax qed iddissi? Inġibed il-padella? Eh, ixtbed, is-sida? X'padella, padella, m'hawnx inerza tal-padella. Għax jiena li ġrali dan l-inċident, jaħseb kont se nibda naħdem dun. U sa ma nistax, u allura spiċċajt mingħajr ċenteżmu, ma jekk tislifni xi ħaġa dun nara, nwegħdek malli nibda naħdem intielek, nwegħdek, għax għandi bżonnhom, u għax

Mela dak moħħok, nofs kliem nista' nifhmek lilek. Ejja bilħaq, u għax inti ddum ma tifhem. Konna niklu d-dar tagħna l-mitej lira fix-xahar. Kieku bħalissa qlajna elf u erba' mitt lira. Fimt? Eh, mhux hekk nibqgħu. Inħallik tikri d-dar tagħna. U jekk il-min nikluha ma jkunx irid joħroġ, x'nagħmlu? Joħroġ, joħroġ bilfors ikollu. Anzi aħna nikluh kull xahar.

Iktar tista' tgħid int x'inhi. Għax int irqadt magħha fil-kantina taħt is-sagristija. Kien ili biex niġi letta. Imma dejjem jinqala' xi ħaġa ma tafx int? Omm, id-dinja mhux hekk, dejjem jara x'jinqala'. Imma l-agħar ħaġa hi meta dak li jkun iżomm kollox fis-sokku tiegħu u ma jiftaħx qalbu ma' xi ħadd. Qed tifhem? Iva, iva, iva, qed nifhem. Ilbieraħ mort l-isptar inżur lil Ġużeppi. Iva, kif inhu, kif għadda? Smajt dwaru. Anzi, issa mhux ħażin, għadha minnhom griżma wkoll hu. Griżma? U l-għerend m'għandu xejn gravi. In-nies tar-raħal Isibhom ħażin netta. Minn daqsxejn ilma jagħmluha oċean! Umm, minn daqshekk sewwa qed tgħid, għax ma tistax titkellem, kulħadd idawwar l-affarijiet kif irid hu. Jiena nisma' minn Wenzu tiegħi takk jgħidli, titkellem ma' ħadd, Alla ħalqek u kulħadd merqtu f'tietu! Għad inġiblek xi biskuttell jew xi biskuttin tar-raħal hux? Le le. Grazzi netta. Ħajkella mhux għandi ħafna x'nagħmel, taf inti, rrid nagħmel ir-ronda tar-raħal. Kif inhu? Ġovan, Ġovan. Ġovan? Eh, Ġovan tajjeb ħafna. Baqa' qatt ma ħa ruħ minn mindu ġie sfiduċjat miż-żewġ Gażini. U issa, iffissa! Biżżejjed Netta. Tiftaħli x'bjajki.

Hemm minni m'għandix niflahom jien taf, m'għadnix żgħira bħalek, kemm iħobbuk lilek hux. Fejn qatt kont nobsor li kelli nispiċċawn jien ma' dattfal imqarbin. Qed insemmu tfal. Zija Ġiżella ilek ma tisma' minn għandha? Il-ġimgħa l-oħra kitbitlli ittra, isma' dawk qegħdin għal qalbhom l-Amerika ta' u li kien għal pippa hemmhekk jibqgħu. X'kellhom? X'kellha xiex?

Ma fiex flux mela tlaq l-għela? Fejn sejrin? Sa għand omm Meli? Għal xejn sejrin ta? Għax rajtu sejr x'imkien bil-karozza, kienu hu u Anġlu. Isma'. Inqata' xi ħaġa? Iva ra, idħlu fil-karozza jekk ma tridux titkellmu barra.

U għalihom tinstaw issa di x'fiha x'taħbin? Ara se ngħidlek għax. Era ma nkunx naf. Din hi xi biċċa minn tiegħek għax għad ma tinkisrulek u int tmur l-isptar. Lili Ġina qaltli. U lil Ġina qaltilha Netta. U int stess tgħid li Netta qaltlek, min du spiċċa b'xi waħda ta' żewġ każini, spiċċa biex jiffissa? Allura min qed jivvinta, jien jew int?

Qegħdin taraw? Serja l-biċċa. Nisperaw li s-Sur Pippo ma daħħalniex f'xi basna. Għajna. Jiena ma nafx minn fejn qalgħu lil dan. Filli ħadd qatt ma kien sema' bih. U f'daqqa waħda l-għajlielek naqbdu u nagħmlulu monument! Jiena nagħmel imħatra illi dak għalhekk mar l-Amerika. Iva, ejja ngħidu għas-saħħa ta' argument li dal-bniedem għandu raġun. Kif? Li Bram Botta qatt ma kien eroj? Eh, naqblu miegħu għall-mument, Ġorġ. Imma s-Sur Pippo, x'ridu dal-monument? Tikxfunix, ħbieb. Imma jien, wara l-bar tal-każin kont inkun. U minn wara l-bar, tkun qisek qiegħed f'konfessinarju. Tisma' kollox u trid turi li qatt ma tkun smajt xejn. L-aħħar dwar xi smajt? Ma naħlifx li min smajt. Imma l-kliem smajtu żgur. Flus tal-mafja. Xi ħadd li għandu konnessjonijiet mal-mafja. Wisq probabbli li dan Brambotti kien xi mafjuż. U f'kariga għolja ta'. Allura, billi miet hawn Malta, il-mafja Siċiljana riedet tagħmillu dak il-monument hawnhekk. Heq. U s-Sur Pippo Siċiljan? Fejn nafu jekk hux hu li għandu konnessjoni mal-mafja? Baqa' ma ġiex mill-Amerika. u fl-Amerika, il-mafja forza kbira, f'ċertu każi, anke kienet strumentali fl-għażla tal-President. Din kien jonqosni issa. Iju intom tridu tgħidu li s-Sur Pippo mafjuż? Le, aħna m'aħna ngħidu xejn. Imma Mikiel, il-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn tafx. Isma', allura x'kien fiha eżatt dik l-ittra? Ara, ara, ara. Mhux aħjar inqattgħu l-ittra u ma ninkwetaw xejn? Ara, ma nqattgħu xejn, għax naħlef li jekk ikolli nitfa' provi, jien stess ngħollih mas-sema dak il-monument. Qal li għandu provi biżżejjed biex jurina li l-Bram Botti mhux veru kien eroj. U qal li jekk dak il-monument jibq' hemm, se jwaqqagħna ċ-ċajt mar-raħal kollu, anzi, ma' Malta kollha, qal.

Mela jekk tarġa' tgħidli darb'oħra ma mmurx. Għax bejnietna taf, tħajli ta' riħ u ta' farix, u x'ħan x'inġenier jaqlagħha tajjeb! Dan minn meta sar inġinier? Sa ftit ilu, riħ tidħol sal-gristall! Ftit ilu xejn, ilu sena issa, anki kok fl-armata kien! X'inhu u x'kien ma jimpurtanix, u ara issa ngħidlek, ara ma ttiehx xi kunfidenzi! U x'intih kunfidenza min jisimak? X'nagħmlu, mmorru sal-każin? Le, ma mmurx. Darba dħalt basla u ma tkunx darba oħra x'għan nagħmel ma spiċċajtx il-ħabs. U aħna naraw kif ħa tispiċċa, għax qalli li tifittxna għad-danni. Mhu issa jfittixkom. Kellmu Dun Benito u spjegalu kollox. U Ġużeppi fehem li fl-aħħar mill-aħħar ma kellkomx korza barra. X'nagħmlu, mmorru xi mkien ieħor? Abba, mhux sewwa, Eddie.

Is-sigaretti. Kieku jirnexxilu jaqtagħhom ma jagħmilx ħażin. Ħsara għas-saħħa u ħsara għall-but. Però jien ma nitkażax bih ta' għax jiena nippriedka biex bħalu vvizzjat. Ħażin? Eh, dak ma kienx ipejjep daqshekk. Għindu vvinta dal-imgħarraq proġett. Meta jqum u jerġa' jibda jikteb, hu ħsieb li jkollu t-tieqa miftuħa tiċċirkola naqra l-arja. U ipprova bil-kelma t-tajba. Għidlu biex jibda jiekol u jnaqqas mis-sigaretti. Ħasslu l-ħalib fis-sodda dott. U le, ma ntehhx aktar minn erbat ijiem, iżjed l-iżjed ġimgħa forsi. Dak inhu benejt. Għaddu xi brimża u tgħid, għax bħalissa ppassa ta' l-imsare. Ħażin, miskin. Allura ħen beni ħafna tkellimx. Għall-kamra tal-banju waħda għandna tnejn.

X'inkwiet Salarina! X'biċċa ġratni Salarina! Iva mela xi ġralek x'waħda din? Taf kif inti sparnellux, ja ħasra! Se jmut! Hu t-tort tiegħi! Ma fadallux aktar minn ġimgħa ħajja u t-tort kollu tiegħi jekk imut! Min qed imut? Ġovan! Ġovan se jmut! Kont għad netta u smajt it-tabib jgħidilha, M'għandux aktar minn ġimgħa oħra. Se jmut!

Għadha kif ċemplit li Serafina. Miskin. Għalhekk ilu ma jidher mela? Kif inbara f'daqqa waħda. Skont Anġlu tiegħi ilu sejjel lura. Ma kienx mument li m'Alla merka s-Sur Pippo. Minn dakinhar tfaċċa l-inkwiet. U minn daqshekk ilu sejjel lura Ġovan. U fl-aħħar witled tiegħu. Miskin! Iskot Lera, hi iskot! Miskin Ġovan! Ma kienx hawn raġel aħjar minnu fir-raħal. Ġralkom xi ħaġa? Qed imut. Min? Salvu? Ġovan! Ġovan fadallu ħajja! X'inhu? Qed imut Ġovan? U min qalilkom? Serafina. U Serafina fejn taf? Qalilha Dun Benit u tgħidx kemm beka miskin Dun Benit. Ejwa beka Dun Benit u għandu għalfejn jibki Dun Benit taf għax kont ma smajt jien. Tort tiegħu mara Ġovan! Qed ngħidlek qed imut, ma fadallux jumejn oħra. Iva. Ah. Ejja għal Edwardo. Iltaqa' ma' Gina u Lena. Ussa' jemmna. Ninsab ċert, ma baqalux ġurnata oħra. Hemm. Mill-viċin anzi, kont inni ma narah jien, ma kontx naf jagħmlu l-wieżi. Miskin, mhux il-perlotti ta', itolbu għalih, raġel sew ġoban. Mhux żgħir hu, imma lanqas hu kbir, U kien għadu fuq tiegħu. Kemm riedni lili jagħasra! Allura qiegħed imut! Oħtu se tmur tajjeb żgur. Min jaf kemm flus ser iħalli. Dik qatt ma ħallitu jiżżewweġ. Folla għalih l-aħwal kollu. Skond ma smajt jien, ħa jieħdu sehem iż-żewġ banjiet. Le, ma jwassal sara. Mistad bint kemm kien jixrob u jpejjep, u dan l-aħħar kien hemm fuq, moħħu telaq għal kollox! Imut. Imut żgur. It-tabib qata' qalbu minnu. X'waħda din! Allura dan hemm daqqa waħda! Xi ġralek, Sor Roberta? Qed imut. Sasi oħra jkun ġa mejjet. Min? Ġovann. Ġovann? Eh. Iddoqlu l-agonija hekk meta ħadd ma bżonha b'xejn? Jekk nesu bejniehom, forsi ma għadux juru l-ħin gravi. Imma skont Dun Benit fadallu bejn erbat ijiem u ġimgħa oħra. Tifqanix int, is-setgħa għadha kemm ċappet ġisir u qal ħin gravi! Iddoqlu mela!

Qed tgħawwad mit-tieqa u hemm ċorma nies wara l-bieb! X'ġara? M'għandu xejn gravi. Niżlitlu kemmkemm il-pressjoni. Isma', dak x'qata'? Ma nafx, Jienux. Kulma naf hu li xħirla lili, baqa' jħares it-tassa tlejha qisu għadu kif ra xi fantażma, imbagħad għalkemm drapp mal-art. Dik il-mata x'kienet? Agonija naħseb. Agonija? Tgħid wasal? Hix waħda din! Aħjar immorru nitolbu ftit għall-bżonnijiet tiegħu mela taf, ħalli kollox hawn. Jaf. Int stess fejn skordatli li jien kissirt lil Ġovann fiżikament u psikoloġikament? U int nett ta' kuntatli li qed niffissa? Imma daqshekk ma bdilekx li hu marid. Li hu marid int ivvintajtha? U fil-Moster Motara Nett? Monte Carmele bħat-tank. Anġlu hekk qalli, li għad hemm fuq. Proset għal għaġlu ħej! Għal xi ħaġa ġobha! Xi rrid ngħid wis? Il-paroli żejjed tgħaqqas Alla fuq Krati mhu tajjeb? Imma nara rah il-lanġlu tarax! Inkellmu kif qatt ma kellimtu! Lill-lanġlu jgħidlu xejn. Għax anġlu qal dak li qaltlu Ġina! Ej, iva Ġina, bint għada dil-gidba ja biċċa ta'. U Ġina qalet dak li għedtilha int, Netta! Ej, jien għedtilha! U meta da? Skont Tanġtu qal li Ġina ltaqgħet miegħek. Il-Red kont sejra l-Isptar Monte Carmeli! Hekk iva, vera ltqajt magħha. Imma jien ma mmorx l-Isptar Monte Carmeli biex nara Ġovann. Jien għandi part time hemm u nagħmel meħjata lir-residenti dak kollu. Tajba l-biċċa. Lanqas ħa li waqgħtuni għaċ-ċajt. Mar raħal kollu! Daqshekk ma inikaċċajt xejn, anzi qed turi inti għaċ-Ċiprit illi tieħu ħsieb il-parroċċani tiegħek. Inti min qalek iddoq l-agunija? Eh? Biex tdum feliċ? Dum feliċ qalek biex ma ddoqx xejn? L-ewwel qalli biex ma ndoqx, u mbagħad meta ra li inti dħalt hemmhekk u doqt, qalli għanġ, mur doq għax taħseb wasal fl-aħħar. Insomma, Mhux dak li x'tagħmel int. Il-ħmar iwaħħal f'denbu. Dejjem hekk kienet. Jien nista' mmur Dublin. Il-Prince jgħid hemm kien. Int oqgħod hawn. Ħa tisma' prietka. Ilek ma tisma' prietka. Imma noqgħod nisma' waħda privata! ngħaddi għall-aħjar u anke hawnhekk fiduċjużi tant iridu jtuni krozzi

Imma ġġibtuni lampa stampa, sa nagħmel issa jien? Għidlu Mikiel. Ara Ġużeppi, kien żball, u l-għid daqtejn intortament. Imma meta Dun Benet qalilna li tinsab xogħol, biex npattulek ftit iddeċidejna li nagħmlu ġabra żgħira. X'għamiltu? X'mistħija kif offendejtuni, waqqajtuli wiċċi l-art, ġibtuli tal-lgħob! Ħa, jekk niġu f'dan, mhux inti tlabt, imma aħna morna nitolbu għalik, u n-nies tar-raħal, ħa, kienu ġenerużi ħafna miegħek, ta. Għal somma, Sinjur. Hawnhekk għandek ċekk b'somma sabiħa ta' flus. Jekk inti tħoss li billi taċċetta dan iċ-ċek se tummilja ruħek, allura f'dak il-każ, f'ismek, ngħadduh lill-Kunvent tas-Sorijiet. Ommu wriet min jisimha kemm ta' snin li tħossha lejna, ha waqqagħkom xogħolkom hekk, jew qatt tkun tewwdu, aħ, dan l-intrigu kollu, naċċetta, naċċetta, tħabbux rashkom, ara, naċċetta. Veru qed tisfurzawni, eh? Tobbligawni kważi, ma jiena naċċetta. Problema waħda baqa' għandna Mikiel. Fejn se jmur joqgħod meta joħroġ minn hawn? Jiena kif tuni daqqa t'id, għandi dak il-post fejn kont inbigħ il-ħaxix, ifhmuni mhuwiex xi villa, imma għall-inqas jien qiegħda sakemm isib post ieħor. Jiena ma kontx naf taf jekk naħfrilkomx jew le talma. Meta nara li kien żball ġenwi, li intom tant ġenerużi u, kif għedtilkom li obbligajtuni, sfurzajtuni, aħ, biex nieħu dan iċ-ċek, anke dal-post aċċettah. Ma tuh daqsxejn għadja ta' hawn, imtef ir-riħa tal-basal u.

Ma tantx inħobbha dik Raġel Lunch, imma se jkolli naqbel ftit miegħek. Jgħid, Mhux li nitlaq minn Sagristan biss, imma nbigħ id-dar u mmur lejn Sqallija, hemm fl-Alqa ta' l-Għena, Ħasan l-Inbid. Taf kemm ilu ma jmut xi ħadd u nferiġ, eh? Taf kemm ilma jkollna funeral? U mela ma nafx, kien se jkollna wieħed ukoll Kieku lesta norganizza xi ħaġa, dejjem jitħallini l-madre. U x'taqbad torganizza hu? Isma', jgħidu li inti għandek leħnek tajjeb ħafna fil-kant, Sor Roberta. Mmm, kont xi darba. Ngħuwadek, nieħu gost nismagħha tkanta. Isma' jiena darba rajt film, naf li mhux l-istess sitwazzjoni, imma kien fih l-istess skop. X'film hu u xi skop hu? Ta' dawk is-sorijiet li joħorġu jissnu jkantaw biex jiġbdu n-nies lejn il-knisja. Eeh, u int qed tgħid nagħmlu l-istess ħaġa biex irressqu nies tar-raħal lejn il-knisja tagħna? Mhix idea għażiża kieku. Imma aħna hawnhekk kemm għandna sorijiet? U le, m'hemmx għalfejn ikunu kollha sorijiet. Ħallna lilek, Sor Roberta, li tinqala'. Għandna l-Ġiżi, tista' tgħinek naqra u jien ma ngħinkomx ukoll xi ħaġa nagħmlu bejnietna naħseb. Bħalissa kollox mejjet. Iż-żewġ każini donnhom qatt ma eżistew. Mhux għax wiċċek taf l-hena, imma t-tijuk Pippo kien iqajmu raħal. Kemm ilu nieqes hu! Donnu sar raħal mejjet. L-aħħar darba li mort inżur it-tiju Benit ħassartu. Sar qisu ras maqtugħa, laqqas jaf se jaqbad jagħmel. U dak kemm sar nervuż hux! Hm! Mhux hu biss sor, għax anke aġlu tiegħi sar idejjaqni dal-aħħar. Hm! Sar qisu godo. Titħallsu biex ikellmek jidħol id-dar, dejjem bin-nervi. U taf x'irid jagħmel issa hux? Qal li jrid jitlaq minn Sagristan. Joħodna, mela, lejn l-Italja biex ngħixu r-razzett ta' Sqallija. Biex ngħidilkom il-verità jien ma tantx irrid immur hemm issa x'drajt hawnhekk. Ara nivvintaw xi ħaġa, tafx? Isma' Ġiżin aħjar immur għat-tfal. Mela veru taf, nippruvaw norganizzaw xi ħaġa, Lori.

Dik is-soppa se tiksaħlek! Tilgħanfuni. Għadek ma kilt xejn! M'għandix ġuħ.

Opra. Tassew! Mela nixhadu bis-saħħa ta' Ġovann u tal-opra li kiteb. Ma nibdewx biz-zuffjett ddum Benny ta' x'nerġa' nitla' 'il barra u ma tarawniex lil xi qed naqgħu. Other li ma ngħidlekx x'tagħmel ejja. L-opra li qed nirreferi għaliha jien mhix xi waħda bħal ma kiteb Verdi jew Puccini, imma hija storja. Rumanz sejħilha li trid. Biċċa xogħol li kien hawn bżonnha ħafna.

gideb, qerq, tagħwiġ ta' fatti, minn kollox. Insomma, dawn issibhom kullimkien, taf, John Benit. Ma f'dan ir-raħal, f'dan ir-raħal mod partikulari. F'dan ir-raħal anki Monsinjur mill-Vatikan ġie ngannat. Raħal żgħir, raħal ċkejken, nies kwieti, suppost medijin bil-piki tal-festa u l-baned, ma minn taħt kien hemm u għad hemm konnessjonijiet mal-mafja Siċiljana. U minn hemm oriġina dak il-monstru li waqqaftu fil-pjazza. Ma nerġgħux naqbduha fuq Brown Botti taf, għax kollox kwieta, jiġifieri żewġ ittri anonimi u daqshekk, minn duq għal Xeba' Ġużeppi, ma nara xejn aktar. L-istess bħall-vulkan li għandhom Sqallija dum benit. Jorqod għal ftit, imbagħad f'salt wieħed jiżbroffa b'qawwa tal-biża'. Inċofar.

Nirringrazzjah tax-xebgħa li qallagħni u rrid niftakar immur għand Dun Benito u nagħmillu ġurnata quddies. Kif inti Lena? U Anġlu tajjeb? Anġlu tiegħi! Dejjem tajjeb. Dak ismu miegħu. Anġlu. Għadek ma bdejtx hawn, llum ġust. Ma stajtx, Xu, imma fortunatament l-impieg għadu hemm għax mill-jidher, Ma tantx kien hawn min kien imħajjar. F'dan raħal m'hawnx inġiniera. Nies komuni għandna? Iva, u nies mill-aħjar ukoll. Intom kontu sejrin xi mkien? Sejrin nixtru. Għax jiena kont sejjer nieħu kafè, jekk jogħġobkom tiġu miegħi. U nħallaslek jien. Imxi lejna. Jiena ma niġix, għax għandi t-tfal waħedhom. Aħ! Ardita u kiesħa twieldet, u ardita u kiesħa tmut. U le, imma Allena mara miżżewġa. Li m'intixebbahux. Taf x'ifisser dan, Ġofaj? Taf kemm se jenqala' nkwiet jekk tippubblika dan il-ktieb? Il-verità hux Xejn xejn ikun magħruf min kien il-veru eroj ta' dan ir-raħal. Allura dan Dun Ġwann salva 'l dawk in-nies meta nħaraq il-każin, hux hekk? Mhux meta nħaraq il-każin, Dun Benit. Meta xi ħadd ħaraq il-każin u ried joqtol lil dawk in-nies li kienu fl-istess laqgħa ma' Edwardo Brambotti. Hekk hu. Saċerdot umli illi qatt ma ġie magħruf għall-qlubija li wera dakinhar. Imma allura Brambotti kif ħareġ l-onorifoga, ngħid jien? Nara l-ieħor. Il-mafja! Naħseb ħa jiswi kemxejn mhux ħażin biex tieħu regalamenti tiegħek Ġovanni, hux hekk? Qed nispera li f'ġieħ is-sewwa, f'ġieħ il-verità, nsib lil xi ħadd ġenerus biżżejjed li jisponsorjani. Inkwiet, Ġovanni. Inkwiet. Għax il-verità toffendi. Imma l-verità dejjem tibqa' verità. Jekk it-tieni kelma, li ma titkellem xejn ma' ħadd, jien nisponsorjak. Tgħajjatx, sirt naf, issa kif sirt naf mhix importanti. Serja l-biċċa? Serja? Jien mill-ewwel għedt li kien hemm xi logħba fin-nofs. Sew għedtilkom jien, dawk l-ittri li kont qed tirċievi inti Mikiel ma kinux fl-arja, min kitibhom kien jaf sewwa x'qed jgħid. U sirt taf min hu l-awtur? Jekk l-awtur hu xi ħadd minn dan ir-raħal, mhux se jissogra jikteb klieb bħal dak fuq ismu? Jirqedha b'xi isem ieħor, mhux hekk? Li naf hu li se naqgħu għaċ-ċajt mar-raħal kollu, u ma' Malta wkoll! Qalulek meta ħiereġ? Id-data ta' meta ħiereġ ma nafx. Naf li qligħ ħajmur kollu għall-knisja. U Dun Beliz se jillonċjah! Sewwa jgħidu, Miet Ahmed bi żmien jibqa' fejn kien. Imbagħad stess aparsi sar ħabib tagħna. Sejjer ma ħtafhiex okkażjoni bħal di, ħalli għalih. Isma' lil Dun Benejt mhux se ntiegħek tozza barra tafx. L-għaqlieh kollu se jmur għall-Knisja mhux se jirrifjuta opportunità bħal din. Jaqaw, dort miegħu hekk. U kif għadhom ma ġewx?

Il-ħal tagħna ilu jeżisti għal ħafna ħafna snin, biss qatt ma kiteb xejn fuqu. Biss grazzi għal dan il-ktieb li inkiteb ktieb dwar ir-raħal tagħna. Dan il-ktieb huwa ktieb interessanti ħafna Kif taqraw nista' nindunaw. Ktieb illi għal xi wħud sar qabbeż demgħa. Biss, għal xi wħud ukoll sar qabbeż lut bissima. Biss l-importanti f'dan il-ktieb hija l-verità. Dan huwa ktieb dwar il-verità dwar ir-raħal tagħna.